Белгәнем югые. Шуның өчен мин монда килергә тырыштым инде барыбер. Мин Ярдәм мәчетендә беренче тапкыр Буа районыннан килдем. Һәм анда килеп кергәч төн үк җылы мохиткә эләккәнемне сиздем һәм шушындагы хезмәткәрләр, эшләүчеләр, остазлар, хәзрәтләр

Массаж алабыз, җәяү йөрергә дә гел бик җайлы, мәчет тирәли. Җәй көне мин мәчет тирәли иллешәр мәртәбә әйләнеп чыга идем, ха кыш көне утыз-кырык мәртәбә әйләнеп чыгам. Спорт белән шөгыльләнергә монда бик уңай һәм яхшы. Бөтенләй икенче кеше булып киттем дияргә була инде. Монда килгәч, күлмәгем генә түгел, эчке ягымнан бөтенләй яңардым, дияргә була. Бөтенләй үзгәреп киттек инде, чын мөселман булдык. Бер ай ураза тоттым, җәмәгать белән. Җәмәгать белән ураза тоту җиңелрәк. Үзем уйламаганнан да менә шул Китапны укый ала башладым. Менә шушыны менә. Менә шушындый менә Брайль буенча шушы хәрефләрен, шушы ниләрен барысын да укый башладым. Минем 26 яшемдә мине бөтенләй белән мин инде үлеп киттем инде. Бер мин бер орган да эшләмәде минем. Минем миемнән башка бер орган да эшләмәде. Миңа баладан соң укол бирделәр. Дә минем бөтен организм отказать итте, бөтен Тәнем, бөтен кулларым, аякларым йөрмәде, телләрем сөйләмәде. И шул вакытта минем бик нык хәтеремдә калды. Ташкент шәһәреннән кайткан вакытта, без ул вакытта Үзбәкстанда торадык. Мин кояш баеп килгән вакыт иде. Шундый итеп сорадым Аллаһ Тәгаләдән. Эй Аллаһы Тәгаләм, әгәр дә Син миңа гомер бирсәң, мин шушы кулларым белән якыннарымны кочарыйм. Үләндәй яланаяк йөререм, үләнгә чаклы үләннәрдә, мунчаларда каен себеркесе белән чабынырым, шулкадәр тормышны яратырым, кешеләргә начар сүз әйтмәс идем, балаларымны шундый тәрбияле итеп үстерер идем, дип, шундый үземә менә Күзләремнән яшьләрем коелып, шуны уйлап кайттым, инде ул хакта мин сөйләшерме идем. Менә авырлык килә кешеләргә. Һәм, ничек әйтим, күп кешене сыгылып төшә дип әйтер идем. Һәм бу сыгылу, ничек тә кешенең эчке көчсезлегеме, яисә тирә-юнендәгеләрнең терәк булмавымы, шуннан килеп чыгадыр дип уйлыйм. Ләкин ни генә әйтсәң дә, кешенең үз кулында бөтен әйбер. Һәм нәрсә дә булса булган икән. Туганмы шундый җирле булып, яисә тормыш юлы буенча шундый бер хәрәкәткә эләккәнме? Үзе аны кулга алырга кирәк һәм Аллаһ Тәгалә үзе булыша, үзе ярдәм итә, үзе туры юлны күрсәтә һәм ничектер бу язмышыңа үпкәләп яту яисә нигә болай булды инде, әйдә тизрәк моннан котыласы иде, нәрсәдер эшләргә кирәк.

Туры килә, потому что, чтоб үземне үзем югалтмаска. Тик торып булмый бит. Мин дзюдо белән шөгыльләнәм. Дзюдо белән? Ансы ничек? Ансын кем өйрәтте? Биремдә тренерым бар. Һәм хәзер дә шөгыльләнәсең, әйме? Әйе. Ул ничек соң? Бик авыр спорт туры түгелме? Юк, шулай авыр түгел. Эзләгән якты күңел нурымны Килеп мин шушы Ярдәм мәчетендә таптым. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле остазлар, хөрмәтле шушы мәчеттә эшләүче Мәликә ханым, сезгә шул тиклем зур рәхмәт һәм шулай ук остаз хәзрәт Илдарга мең рәхмәт сезгә. Безнең дә инде шушы мәчет яшәсен иде, аларга. Кешеләр ярдәм күрсәтсеннәр иде. Алар гына түгел ярдәм итәргә, кешеләр дә ярдәм итсеннәр иде. Чөнки аларга бит инде менә никадәр безне э, шушында тотарга кирәк, өйрәтергә кирәк, укытучылар тотарга кирәк. Шуңа күрә ярдәм мәчетенең дә кыенлыклары бар, билгеле. Кешеләр ярдәм кулы сузсыннар и шушы мәчеткә. Үзем өчен генә язам мин шигырьләрем, хәтсез, әмма ләкин үзем өчен генә һәм